sɛ ebewie yiye. Deɛ ɔhwɛɛ, ɔbɔɔ hyɛberɛ ne nkrabea no, ɔno ara na ɔbɛhwɛ sɛ ebesi yie. Na deɛ hyɛberɛ ne nkrabea wia no, yɛfrɛ no Onyankopɔn, na ɔbɛhwɛ sɛ ebesi yie. Ɛnyɛ deɛ ɔtɔɔ kraman no na ɔyɛ kraman wura, na mmom nea ɔma kraman aduane di daa no, ɔno na ɔyɛ kraman wura. Na yɛde anaafoɔ na ɛpere daberɛ. Jonathan ne Dawid hyiaeɛ, wɔdɔɔ ne ho. Enti bere a Dawid kodii Saul fie no, sɛ da Saul bo fuw a, na ɔpɛ sɛ ɔto agyan de wɔ Dawid. Enti maa Dawid ka kyerɛɛ Jonatan sɛ, Wo papa pɛ sɛ okum me. Ɛnna Jonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Sɛ me kra te ase na wo nso wo kra te ase yi, Mɛhwɛ sɛ apam bɔne bi a me papa bɛpam afa ho no, mɛka kyerɛ wo. Enti wɔkɔgyinaa nwura mu baabi. Na David, na wɔnim sɛ Jonathan dɔ no paa saa o, but Jonathan yii ɔdɔ kɛseɛ adi na ɛde kyerɛɛ David. Enti wɔn mmienu no, wɔbɛyɛɛ nnamfofoɔ. Enti wɔkɔgyinaa wira mu baabi na wɔkɔpamoeɛ. Enti deɛ Jonathan ka kyerɛɛ David ne sɛ, Sɛ me papa fa adwemmɔne biara wɔ wo ho a, mɛba abɛka akyerɛ wo. Na meba a, sɛ wotɛn wira mu ha na sɛ meba a, deɛ mɛka akyerɛ m'akwara yi ne sɛ, Mato agyan kɔ me nkyɛn ha, enti kɔfa brɛ me. Sɛ wote saa a, na kyerɛ sɛ asomdwoe wɔ fie. Na sɛ wote sɛ meka kyerɛ m'akwadaa no sɛ, 'Mato agyan kɔ nohoa, enti kɔfa brɛ' a, na kyerɛ sɛ asomdwoe nni fie, enti saa bere no, na wokɔ wo kurom asomdwoe so. Enti Dawid wui, Jonatan wuiɛ, ɛnna Saul nso wuiɛ. Enti Dawid bɛtenaa Israel akonnwa so bɛyɛɛ ɔhene kɛseɛ paa, na wɔkaee ɔne Yonatan apam no. Ɛnna wɔbisaa sɛ, Obiara ka wɔ Saul fie ha na Yonatan nti memfa Nyankopɔn adɔeɛ nyɛ no? Ɛnna Ziba sɛ, Yonatan na ɛwɔ ba baako, nanso so wakɔdi Akuraa bi a ɛhɔ yɛ akɔweɛ so na yɛfrɛ hɔ Lo-diba. Lo-diba kyerɛ akɔweɛ so. Ɛnna Dawid sɛ, Kɔfa no brɛ me. Enti berɛ a wɔkɔfaa Mefibose de no baeɛ no, Mefibose bɛduruu Dawid anim pɛ na ɔbutuu fam, ɔse, Me wura! Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, Nsuro, na w'agya Yonatan nti. Mɛyɛ wo adɔeɛ. Enti. Enti Dawid. Ka kyerɛɛ Ziba sɛ, Nneɛma a ɛyɛ Saul ne Yonatan dea no, mede ne nyinaa bɛma Mefibose. Enti monkɔdɔ mfuo ne nsase a ɛwɔ hɔ na momfa aduane anaa aba biara a mobɛnya no hɔ no a ɛyɛ aduane no mmrɛ Mefibose. Na ɔka kyerɛɛ Mefibo sɛ, Mefibose, wobɛdidi wɔ me pono so daa daa. Ɛsiane sɛ Dawid. na wɔmpɛ sɛ wɔbɛbu ɔne Jonathan apam no so. Ɛsiane sɛ Jonathan ɔdɔɔ David na David nso dɔɔ no nti, apam no a wɔkɔeɛ no, na ɛyɛ apam a ɛmu yɛ den. Sɛ obi yɛ papa ma wo a, da biara baabi a wobɛgyina no, bɔ ne din na da no ase. Mma w'awie mfiri da ɛsiane sɛ onipa yɛ adeɛ a ɔsa yɛyi. Nti Jonathan maa Mefiboset tenaa ne table ho. didii wɔ high table no so daa daa, na wɔhyoo Mefibose mercy. Wamma ne werɛ amfiri ɔne n'agya Jonathan ne apam no da, na wankae sɛ Saul yɛɛ no bɔne bi a enti wɔde bi bɛyɛ Mefibose. Na Ɔsɛnkafoɔ nwoma no ti baako no, ɔse, Awoɔ ntoatoaso bɛkɔ, na awoɔ ntoatoasoɔ bɛba, na asase a yɛte so yi deɛ ɛntwa mu da. Eti God will open a new chapter for you. Enti nokware deɛ. Ɛnyɛ baako pɛ o, nokware nyɛ baako, na nokware te sɛ awia. Enti sɛ obi yɛ wo adɔeyɛ a, wo nso so, bɔ ne din daa na ɛda no ase. Na Miss Don't forget to subscribe my channel and share my videos for me. Thank you.